Destiny ɛna star nsonsonoɛ bɛn na ɛda ntam? Yɛka sɛ destiny a, wɔ destiny no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ nnoɔma mmienu wɔ mu. Yɛwɔ predestination ɛna yɛwɔ destiny. Sɛ yɛka sɛ destiny a, destiny ɛyɛ hyɛbrɛ ɛne nkrabea ɛna ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yie. Yɛka sɛ nkrabea a, ɛyɛ bea where you are destined to be ɛna yɛse wei deɛ ɔkrae sɛ aha na ɔreba. Eti nnipa biara a wɔte asase yi so biara no, woyɛ ɔkra. And yɛka sɛ ɔkra a, deɛ ɔkra Nyankopɔn. Eti ɛsɛ obi kra ne Nyankopɔn na obi nyɛ dɛn nnyina hɔ. Eti Nyankopɔn, it is even eh, seen in the scriptures, ɔse na ɔsoro nyinaa yɛɛ dinn, na obisa sɛ, na hwan korɔ mpo na menyɛ dɛn mesoma no? Na hwan korɔ mpo na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ? Eti ɔkra no ɛna ɛne Nyankopɔn adi nkutaho sɛ, me deɛ meyɛ dɛn meekɔ. Dwumadie no a wode hyɛ me nsa no, merekɔ. Na mmom baabi a ɔyii wo sɛ saa nnipakuo wei na ɛne wɔn nkɔ nkɔtena no, saa bea no na ɛse ɛyɛ wo nkrabea. Mepa kyɛw sɛ wote deɛ meka no? Enti yɛka nkrabea, nkrabea, nkrabea a, saa na ɛyɛ dɛn? Ɛteɛ. Enti hyɛberɛ yɛ berɛ a yɛahyɛ. Enti nipa no, oh, yɛbɛwo no afe wei mu, bɛ, ɔbɛwu saa berɛ yi. Enti Israelfoɔ no, do you know one funny thing? They were waiting for when

Ɔbɛhwɛ na nnompa koraa yɛ dɛn? Awu. Why? Sɛ Nyankopɔn tumi da wei nyinaa adi kyerɛ wo a, na ɛkyerɛ sɛ nsoromma yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ. Nti nipa biara wo hyɛbrɛ no gyina nsoromma a abere a yɛwoo wo no epieeɛ. Eti nipa biara wɔ nsoromma. Yɛka sɛ nsoromma a, ɛkyerɛ sɛ ɔsoro mma. Eti ɛde ade na epieeɛ wɔ the east. Eti hwɛ, wohwɛ adeɛ no a ɛɛfɛ koraa mpo kwa. Wɔn se na anyansafoɔ no baae. Anyansafoɔ no a wɔbaa Israel no, na wɔnyɛ mmiɛnsa. Bible mu baabi ni hɔ ɛwɔ hɔ nom. Do you know the number of people? They were a, like a caravan. Mm. Nipa bebree. That is the reason why Bible kyerɛ sɛ ɔmo dɔm no ehuhu ɛtɔ Israelfoɔ nyinaa so. Why? Because Isaiah chapter sixty ɛkyerɛ sɛ saa nipa no a na ɔmo ba no ɔmo nyɛ ɛdɔm ketewa. Ebi firi he, ebi firi am, firaman firaman. They were wise people. Yɛka sɛ Magi or magician a, it means a priest, someone who is able to decode into the happenings of life per what God is showing in the cosmos, what God is showing from the scriptures, what God is showing from within. Enti within, without, ne nyinaa ɛconfirme biribiara. Nti nipa bi a ɔba asase yi so biara no, ɔhyɛbrɛ, ɔnkrabea, ɛne saa nnoɔma wei nyinaa is being attied to your star. Enti Nyankopɔn Ɔkɔɔ n'anim no, ɛnna ɔse, Ah, adeɛ wei na woreba abɛyɛ no, sei ne sei ne sei ne sei ne sei na wobɛyɛ, enti ma memfa wei nyɛ dɛn nka ho, na ɔde wo talent aka wo ho, ɛnam adeɛ no a woreba abɛdi ne berɛ no a woyɛ dɛn, woreba no. Enti bɔfoɔ a ɛda no a yɛbɛwo wo no, ɔbɛhyia wo no, ɔno na ɛbɛkyerɛ nnoɔma ɛfa wo su ne wo ban ho. Awia ɔsrane nso ahyehyɛeɛ hyɛ nnoɔma de afa wo ho. Ɛda a yɛde woo wo no, sɛn na na ɔsrane no teɛ? Ɛda a yɛde woo wo no, sɛn na na awia no yɛ dɛn teɛ? All these things are the informations a ɔsoro ne asase ka bom na wɔn atwetwetwe nneɛma bebree na wɔn ama saa nneɛma wei nyinaa am make an impact of your life so you don't just choose how you want to live your life wɔn abrabɔ no Sɛ wo wo ba a, ɛno nti na yɛse woyɛ dɛn? Nipa. Kyerɛ sɛ wode nnepa na ɛyɛɛ dɛn? Ɛbaa asase yi so. Enti woyɛ ɔkra. Enti wei no a wohu no ha no, ɛyɛ nipadua. Enti ɛnyɛ me me ne deɛ wohu m'abɔnten. Me ankasa me ne ɔkra no, nipa no, mete wei mu. Nti yɛse nipadua, kyerɛ sɛ biribi dua wei mu. Te sɛ dua. Dua bi a ɛsi hɔ biara wɔ deɛ ɛwɔ mu, enti yɛfrɛ no dua. Enti sɛ wokeka wei nyinaa bɔ mu a, ɔkra no yɛ dɛn? Ɛte nipadua no mu. Okay. So so can you, wobɛtumi asesa ɛ, wo ara ankasa no wobɛtumi asesa no, anaasɛ sɛdeɛ wo, wo si kra yɛ ne sɛdeɛ ebia wo star sɛdeɛ ɛsi te no, na ebia ɛyɛ bright, sɛ wohwɛ a wohu sɛ ebia ne future yɛ, ne, ne destiny nso yɛ kama, ɛbɛtumi asesa. Hyɛberɛ wobɛtumi asesa, nkrabea wobɛtumi asesa, na mmom nipa deɛ yɛnsesa no, because nipa nwu, obiara nni asase yi so a wawu da, nipadua na ɛwu. because sɛ wowu a ɔkra no a ɔkra Nyankopɔn no owie n'adwuma a ɔsan kɔ but obi wɔ hɔ nom a nneɛma a ɛsisii wɔ kwan mu no nti no na ɔretwɛn wɔ kwan so nti ɔno deɛ yɛse ɔ- ne ne dwumadie ɔ- yɛka sɛ saman a kyerɛ sɛ wɔn a wɔn dwumadie ɔman a wɔn dwumadie wɔ asase yi so asa nti yɛse saman na mmom sɛ saman ne dwumadie a ɛwɔ ha sei no wantumi anwie ne yɛankora n'akyi yie a ɛsi wei deɛ saman twɛntwɛn ɛti saa noma wei nyinaa ba w'adwene mu na wotumi yɛ nneɛma nyinaa yie a this is where wobɛhunu sɛ ah Sɛ meba asase yi so a, Nyankopɔn kyerɛ kwan a mɛfa so a mɛbɔ me bra. Na me maame mo nso akyerɛ how to seal it with my name. Eti seɛ wobɛtumi asesa Nyankopɔn mpɛ adeɛ a ɔde maa wo a, ɛyɛ wo din. Mm. Na deɛ din fa so wɔ so paa. Edin. Eti na ɛsi din kyerɛ sɛ ɛma wo kra no yɛ din. Sɛ biribi nkɔ yie a, wɔn sɛ obi rekɔ a na wobɔ ne din pɛ, the person has to stop. Mm. Why? Because wa activate adeɛ bi a ɛde a connect to ne stars ɛne ne biribiara. Eti sɛ biribi nyɛ yie a, you have to change the name. Okay. Because o destiny a de firi Nyankopɔn hɔ baeɛ no, the only thing that you can alter is how your name is being spelt. Mm. Yɛka yɛ spell a, it means you are casting a spell. Mm.
okay eti obi wɔn ma ɔde agye te sɛ deɛ mm. yɛfrɛ me agye yi mm. ebi a wɔn nso de agye mm. but how we cast our spell might be different bɛ yɛ bɔ yɛ din eti ebi a obi te sɛ yɛfrɛ ɛɛ eh, ebi a ama bɛ ebi a ama no onim sɛ ama no ɔpɛ sɛ ɛdin no ɛyɛ ne dɛ eti okay ɛna ɛdeɛ mɛyɛ nie mehwɛ me destiny a the word ama no anaa edin ama no sɛ mede wei ne wei ne wei keka ho a edin no bɛyɛ the same ama But I'm going to change things Eti obi nso wɔ hɔ no ma ɔse me din mensesa no Then there is something we call nickname Nickname no nso wotumi de sesa no It means sɛ baabi a wobɛduru biara no Oh aha sei deɛ mempɛ adwuma wei a Like obi tumi fa din bi to ne ho so ma ne sesa Ɛtumi sesa ne destiny ma no Serious Serious I quite remember years back we were talking about Shatta Wale I did a video about him and I said this guy because of ne date of birth ɛne edin Shatta Wale na wakɔ akɔfa no because you can decode it straight up SH no adɛn na T no korɔmpo anyɛ no baako because the the letter T resonate with two it is sɛ ɔyɛ ne two a obetumi ayɛ the same uh, T baako pɛ but ɔyɛ ne two na that is why ɔn sɛ ɔkan

Obi wɔ hɔ korɔ mpo a, kuro no a yɛbɛwoo no wɔ so no, ɛnyɛ hɔnom na na ɛwɔ sɛ yɛwo no. Ebia na ɛwɔ sɛ anka ne maame ne ne papa, saa berɛ no, na ɛwɔ sɛ na anka wɔtu kwan kɔ baabi. But these people didn't do it. Enti obi wɔ hɔnom a, ɔyɛ on transit. Kuro no a wɔte mu no, ɛne ne hyɛberɛ nyɛ dɛn? Ɛmfa. Ɛwɔ sɛ onipa korɔ yɛ dɛn? Tu. For instance, obi wɔ hɔnom a, ne papa mo mmaa ne din. Edin no a yɛde maa no no, wobɛka kuro akyi awie no, wanya no the number five. Such a person, no matter what, n'aboafoɔ, ne fie, obi ammoa no da. Hwɛ, I have done, There are so many people who have been following me. Let let yɛn go back to example na o make it the the Shatawale example na o make it yɛ no. Ɛɛ eh, Shatawale ne yɛ fɛ no bandana ɛna ɔsesan ne din bɛyɛ no Shatawale. And you think sɛ uh, the way a o choose even letters no koraa no has an impact.
Ɛwɔ impact ɛwɔ yes. ade no.
For instance, obi wɔ hɔnom a ne nam ne din ankasa no woka ne nyina bom a ɛyɛ number three. If the person is staying in Accra or Kumasi sɛ ɔyɛ business a it wouldn't be all that successful for the person. Why?
Because wohwɛ Kumasi ne Accra they are all resonating with the number four. The number four no wobɛdi kodu awie no then you get to know things. That's the reason why I always tell people yɛ asase yi so no we are not in competition. Me deɛ mbɛyɛ no asase yi so no when I'm doing it na manfew a I just get my peace. Enti sɛ woyɛ w'adwene sɛ deɛ obi yɛ na wobɛyɛ bi a, mm. asɛm bɛto. Menim obi a yɛfrɛ no adie a, mm. ɛso no mpakoro di yie. Ɔni yaw. Why? Because yɛka sɛ ɛdin adie a no a, sɛ onipa korɔ de bɔne na ɛbaeɛ, ɛna wode papa no ɛde ɛyɛ ka sɛ adie a no ɔma no a, it means you are going to turn the bad to good. Mm. Eti the same adie a no, it means negation. Mm -hmm. Eti obi wɔ hɔnom a ɔbɛdi kodi ne destiny no, ebia ɛda no a ɔde baeɛ no, na memfa no sɛ, memfa no sɛ Nyame boa a Saturday anadwo ɛrekɔsi Sunday no yɛ full moon. Nipa biara nni hɔ a ɛbɛwo no saa berɛ no a wone no kɔ competition wɔ abatoɔ mu a wobɛtumi a lose, ɛyɛ ka sɛ wobɛtumi a winni no da. Eti before you even go for these stuffs no, Ɛnhwɛ wo din kɛkɛ o. Go and look into the stars hwɛ da a yɛde woo wo no ɔsan ne nɛ te sɛn. There are some some people a wɔn ɔte ase esi yɛ no ɔhwɛ ne din ne ne nkyerɛaseɛ ne nnoɔma a ɛwɔ mu no a ɔbɛtumi ayi din no ahwɛ daabi ɔbra no ɛnyɛ den ɛnyɛ nti deɛ ade na na wɔn yɛ first no wɔn yɛɛ yɛ a na wɔn akɔ obi a ɔwɔ akɔm tumi Mm, ɛsɛ ɔkɔ abisa.
ɔkɔ abisa bɛ deɛ wɔn nkorɔfoɔ a yɛbisa wɔn agye sɛ obi a ɔwɔ akɔm tumi.

Eti ɛyɛ dɛn? Akwam. Okay.
Eti wɔn a wɔyɛ saa de no, yɛsɛ akwam kɔ na akantwa ho. So they add certain tricks to akwam tumi no. Mm-hmm. Because no, what, eh, adeɛ baako nie. It's either you are born a prophet or not. You will be on my own. I just contra yam ayi bebre onhunu hwee. Why? Because the person was not born so. Hwɛ. Ohun saa phone ye kura mi. Mm-hmm. Sɛ phone na kura mi no, If I am not able to use the very elements within it a,
na menyɛɛ hwee.
But phone bi wɔ hɔnom a ɛwɔ use remote. Wobɛtumi a use saa phone no for remote. But deɛ remote nnim no, you can never use it. Enti yɛka akɔm ankasa a, wɔn ma Nyankopɔn e, hwɛ Joseph asɛm a ɔkaeɛ. Wɔse don't you know that such a man like me can certainly divine or practice divination? Because yɛka sɛ divination a, hwɛ, Christians are messing things up. Joseph was a diviner. Na ɔde akɔm tumi na na ɛdi dwuma. Bi yɛka sɛ akɔm a, akɔm no ɛnyɛ ademɔne o. But yɛka sɛ akɔm a, ɛyɛ Nyankopɔn ahoɔden a ɛba nipa so ɛma no yɛ nnoɔma. Eti mefa no sɛ bi a na woyɛ kɔmhyɛni ɛna yɛwoo wo no, yɛkɔwoo wɔ Muslim mu. wani no wopɛ wo mpo ayere so a twenty five years ɛwɔ sɛ wani bie obi biara a wobɛhwɛ ne nsam na wobɛhu sɛ ne nsa wei no ɔhu saa Angels. ne nsa wei no wohwɛ aseɛ hɔ nom a sign bi wɔ hɔ nom nipa no wɔ bi pɛ wotwi mu tan the person's eyes will just open Ne nsa deɛ yi ɛyɛ ayɛ. wei no this is your spirit Ad- finger Wei ne yɛfrɛ no akyerɛkyerɛ akyerɛkyerɛ kwan kwan no. Right anaa left. ne mmienu nyina ebia wɔ deɛ yɛ Deɛ yɛasan.
wei wei wei nif ɛɛ bonkum no, it stands for your wealth, your well being, ɛna wei yɛ wo nkwa. It's biblical. Na David pɛ sɛ ohunu, ɔse Nyankopɔn nkyerɛ no kwan na ɔmfa koma pa. Mose ɛɛ Solomon mu nyinaa benyaa bi no, the same thing. Ɔse yea I have found it, I have length of days in my left and ɛɛ length of days in my right and riches and honour in my left. Enti wohwɛ saa nnoɔma wei nyinaa na wohunu nipa na wode kodi. Obi wɔ hɔnom a, ɛnyɛ sikasɛm mu na ɔbɛyɛ wo yie o. Obi wɔ hɔnom a, na ne nkwa nna mu no, aboafoɔ a ɛbɛba n'akwan mu ne saa nnoɔma no nyinaa no, you have to decode all these things. But do you know one funny thing? Sɛ Nyankopɔn yɛ biribi ma wo a, wahu, Ɔtwerɛ de gu wo nsoromma mu, na Ɔsan de bi nso agu w'anim, na Ɔde bi nso agu wo mu. Enti obi wɔ hɔnom a wobɛhu sɛ ɔnam hɔnom a wotumi hwɛ n'anim. Woahu sɛ saa nkurɔfo no a wɔfiri Mali ba no, they have practiced divination to the highest degree. Why? Wɔ practice it to the extent sɛ it was God's word. Nyankopɔn, Moses, ɛkwan a Moses faa so yɛɛ nsɛnkyerɛnne no, hwan na ɛnim? Ɛnyɛ obiara na ɛyɛ dɛn? Ɛnim. The question is, who is ready to serve God the right way? Enti sɛ onipa korɔ no ani bue na sɛ ɔwɔ akɔmfo fie a, ɔyɛ dɛn? Kɔmfɔ.
Bɛnyɛ kɔ ɛyi akɔmfo fie hɔ nom n'ani bie yɛ. Mm. Yɛ bɔɔ no kɔ ɛyi odiifo. Ti na ɔsi some are called prophets, mm. some apostles, some pastors, some teachers. So ɛnyɛ wo na afrɛ nipa ma no bɛyɛ biribi. Ti nipa no yɛde awo no. Baabi a ɔbɛwɔ bia na sɛ obi wɔ no ma wɔnkɔ asɔre. Ɔnkɔ e, ɔnyɛ muslim. Mm. Ɔni akɔmfo fie bɛ n'ani abie. Mm. So people are born that way. Okay. Oje oje akɔm di. Akɔm.
paa. Wo se megye akom di? Yes. Can you? Now I'm talking about the traditional akom priest. Tumi. Na akom tumi.
Wo gye di.
Akom tumi no. Mm.
Emfiri saa ɔmo hɔ. Na emu yɛka sɛ akɔm a. Mm. Ɔnse yɛtumi ka sɛ akɔm ateɛ so obi so. Mm. Sɛ akɔm te so obi so a, wonim Christians deɛ no ɛɛfɛ kwakwa. Sɛ ɛba a onipa koro tumi yɛ nneɛma ɛma ne retain. Bɔ obi a ɔnni saa nneɛma no mu no. Mm. Wonim ɔkɔ a na asa ɛkɔ na ɛba. But if you are in that field Angels. in Christ ɛbɛ bɛtena wo so aka But the other aspect no nti yɛse akɔm kɔ nti ɛba wobɛhu sɛ ate kɔ ɛba na ate kɔ But you can retain it Ɛti ɛyɛ tumi korɔ no ara na ɛyɛ Ɛyɛ saa tumi adwuma korɔ no ara Ɛyɛ tumi korɔ no ara Ɔbonsam nni hwee de ma wo Ɛyɛ nimdeɛ ɛna wonim nti na ɔse lack of knowledge Hosea chapter 4 verse 6 Nimdeɛ a me man nnim nti no yɛbɛtwa wɔn agu sɛ dɛn? Ɛserɛ Adeɛ bi wɔ hɔ nom a ɛka ho but wonim For instance, ebia na na mereyɛ no, yɛwɔ car bi wɔ hɔnom a ɛnni aircon wom. Wopɛ a yɛ deɛ wobɛyɛ biara, aircon no ɛmmɔ. But the reason why you are able to use the aircon is because the aircon is being inbuilt. Wobɛtumi akɔ akɔtɔ bi de sɛ ɔde rebom, wobɛte w'ani sɛ sɛ a na car no resɛe. Because the energy yɛ ɛwɔ sɛ car no move with no, woama no more load. Okay,